Good morning to you, our wonderful person, where they listen and they watch us live on Top Christ Said Radio and Television, where your matter now we own. Welcome to Inside Niger, that Ogbonge Current Affairs and News program, where we dey carry come give you every Monday to Friday inside the 9 o'clock hour. Where we go first start by to take knock you waiting day for inside the front pages of the newspapers, after which me and the savvy person go day inside the studio pieces for you all of the big big tories dem inside the news. Already, Dangote and Nupeng na im be one of the big gist for inside the news right now. Plus also the suspected, you know, the terrorist commander, you know, band group where they don't knock punishment for inside prison. All of this and many more go come inside the part two of the show. But for now, make we enter for inside the front pages of the newspaper to tell you what's in the there. I beg, no go anywhere. Welcome back to the front pages of newspapers inside Nigeria. Make we first start with the Punch newspaper this morning, and the biggest gist for front there now say Nupeng Dangote dey don dey gbege again as tanker drivers deal don scatter. Dangote refinery dey talk say the union say union membership e no be by force. Everybody suppose get opportunity to join or not to join. But Nupeng now don dey talk say kai the way wey dem dey see am dem go go on strike. Marketers just dey talk say abeg obey the agreement, obey the agreement and come dey warn, even NLC dey warn refinery dem against going against wetin government talk. All of this and more na im be the big gist for inside the front of the punch this morning. INEC don shortlist 14 new political party applications and dem don disqualify 157. On issue of 2027, Jonathan, wey be before before presido, and Obi, wey be before before governor, don sit down, enter inside room, close door, and do meeting. And still on still, First Bank now don finish Nduka Obiagbena GHL for inside court of appeal. Still for inside the front page of the Punch on 5.6 billion naira debt, energy crisis dey come for front as gas companies dem don stop supply. Fox don invite Mark others to come see them over the leadership igiaga inside ADC. Supporters just dey wait make Fubara return back from London as e don dey ready to resume back work of governor of Rivers State. All of this plenty plenty more na you go see inside the Punch newspaper. The Guardian newspaper come follow closely to tell us say First Bank don finish Nduka Oba Igbena GHL for Court of Appeal. And the biggest gist for inside the Guardian, open defecation, just sit down, open up and just kaka anywhere. Say the thing now done the worse and worse and it dey threaten the 2030 sanitation target. When you check, you go see the breakdown of how the thing take dey go down. Now, INEC don reject 157 applications, clear ADA and 13 others for registration. Banks, FMCG customers na dem dey top of the FCCPC 9,091 complaints and uh, 10 billion naira recovery. Wetin this gist really be about because e affect you as a country person. Enter for inside the Guardian, you go see am. Implementation of twenty twenty five budget go start inside the month of September. Na wetin ogbonge government dey yarn be that. The yigiyaga for inside ADC dey continue to dey deep deep and more as one faction dey claim say court ban Mark and Aregbesola. Still until for inside the matter, MRA don dey talk say blame oh dey say all this attack on journalists dem say wahala dey inside there and say make abeg everybody involve make dem see wetin dem fit do about am. Lagos now don activate Ebola response system in all the symptoms to take know if Ebola dey dem don activate am make dem know the way forward as DR Congo now don dey struggle with Ebola outbreak. Appeal court don order the chief registrar to seize crude

Ansaru leader don collect 15 years inside prison. INEC don shortlist ADA 13 others for political party registration. Still, flood, that na plenty water palava na im cover Abuja city and the local government for inside Katsina. New tax law go increase the transport using aeroplane. Na wetin operators of airlines dey yarn be that. Two vigilantes na im dey just shoot dead hours afta di killing of three police officers inside Kogi state. And finally, for inside the front page of the Daily Trust, Ghana don welcome people there wey dem deport, Nigeria people wey dem deport from America and others dem. But enter inside the front page of that paper, you go see the full gist there. Daily Times na im dey follow the Daily Trust and the Daily Times say ogbonge government don comot that five percent telecom tax and then one hundred and seventy-one million people dem wey dey use telecom na im go benefit from this calm down wey dem dey calm down for us. Strike dey come for front as Dangote don break agreement na wetin Nupeng dey write boldly for inside the Daily Times be that. Ansaru terrorist leader Usman don collect 15 years in prison for accusation of illegal mining. Soldiers don rescue 17 people wey dem kidnap inside Kogi State. No dey sensationalize the debt situation, the gbese wey we dey owe, the way wey be say we dey owe money for Nigeria, no make am a big deal, na wetin DMO dey tell media people be that. Africa transition states need $210 billion for transformation. African Development Bank uh, na im yarn this one. As NAFDAC don seize 1.2 billion naira worth of unregistered fake malaria medicine. The Daily Times na im go give you all of this gist and plenty more. Daily Independent come come out to say Nupeng Dangote deal on union matter don collapse, but dem dey talk say to join union, e no be by force, na choice. Na wetin Dangote refinery answer be that. Ogbonge government don comot the five percent telecom tax on top voice and data services and dem don bring out plan say dem want to power healthcare facilities with re re reusable electricity yes na so na im dem put that side you go need to check am make you for know how far nuprc say crude oil losses to theft others don drop to a 16 year low meaning they don reduce how they take dey thief thief things dem for that level fccpc don secure 10 billion naira for customers on top complaints against banks and others dem No court ban Mark Aregbesola as national chairmo and seke, na wetin ADC dey yarn be dat. Appeal court don confamento di case of First Bank against JHL. Senator Natasha don dey do moves now to drag di National Assembly clerk to court and uh, say banning her from duties uh, say e just be like dictatorship na wetin nsc dey yarn be that. People wey get mouth and level for on top tax matter don dey say hey, this new tax law e fit to make people dem wey dey use aeroplane to suffer the more as Ansaru terrorist leader Mahmoud Usman don collect 15 years in prison as punishment. Nigerian Tribune come burst out to say 2027 everywhere dey for suspense as Jonathan and Obi do meeting for inside Abuja. Fresh Igiaga na im dey happen now for inside Nupeng and Dangote MOU as Nupeng now dey accuse the refinery say dey go against the agreement but Dangote refinery come answer say ah ah to join union It is not by force o, na something of choice and say we stand gym to do everything wey government say make we do. But Nupeng dey operate, dey collect dues even inside our facility. Na all of that answer na im Dangote take dey drop there. Court don sama Ansaru leader Mahmood Usman to fifteen years inside prison. Ladoja dey blame supporters for di yigi-yoga wey dey go on between Ooni and Alaafin and then e come dey tell di Ibadan people dem, e come dey tell Ibadan Mogajis dem say oya o, see see see dey educate dem on top matter of drug abuse. NUPRC report say di crude oil loss don drop to a 16 year low. 2027 political parties fit increase to 32 as INEC don consider 14 for registration. CBN say see Vision 2028 wey go take promote inclusive payment ecosystem. And on the eh, Freedom of Information Act, court don order Ondo government to release local government allocations, commissioners' asset declarations, and plenty, plenty more. All of this and more, you go see am inside the Nigerian Tribune newspaper. And to round up the front pages of papers this morning, make we take you to the Punch Sports Extra. Osimhen follow to take the drag whether he go fit play the first uh, UCL game for Galatasaray. Juve dey target Lookman and dem dey return to Atalanta team training. World Cup qualifiers, NFF board must go, na wetin Mikel Obi dey yarn be that. International friendly, Eagles go face Venezuela inside United States. Special interview wey dem do with Obiageri Amechi, she don come out now dey explain say her waka to Tokyo na to make it to the finals and if she can do wetin she has been working on, then She go do a lot of things dem wey go make way for her, dat na her Tokyo twenty twenty five mission. um Madrid go host twenty twenty seven UCL final. Aina, dem dey get double mind, dem no sure say e go follow for di Arsenal game, na Pos Postecoglou na im yarn dat one. Clichy don dey question Arteta ambition, United don offload Onana, Chelsea dey risk point deduction on top di 74 agent charges dem. Usman don dey plan octagon return against UFC 322 winner and finally on World Championship, Chukwuma don get top field in 100 meter heat. All of this uh, and many more now you go see inside the Point Sport Extra this morning. And this now where we go close mouth up um, on top waiting day for the front pages of the papers for today. But do yourself a very good one by to try go for newspaper stand or even buy from those ones that where they sell for road. Take a touch light waiting really day for inside the pages of the newspaper. No waiting they go on, no waiting they inside the main gist. Make your own for no loss. to come your way again. My name na Princess Anyana. Join us again on Monday for another beautiful edition. But for now, stay on top your TV and on top your radio as we bring to you the big, big tourist them inside the news. Hello, my country people of Naija. E don tey small wey I see you. Maybe na one of the reasons why rumors bin dey spread say Kebobo don leave the media space. But you know what? Say no to fake news because I never get tired and I no dey retire. I just change gear small dey make we enjoy ourselves better. Before you don dey listen to me and that voice dey sweet you, the analysis dey totori you. Now you go dey watch me live on top Christ radio and television wey we go dey break that news analysis wella for you on top of newspaper radio, big big tori wey dey happen inside program wey we call inside naija you go enjoy am wella because we go break am for you you go reason with us and you go understand the grammar well well wetin you need to do now na to follow us on top www.christcelradioandtv.com or you fit follow us on top all our social media platforms. My name na Kolawole Omoniyi. On top Christ radio and television, your matter now we own. area na your boy original baby j be dis and na christ said radio and tv where we dey follow yarn the matter as the matter dey do you you go follow me yarn me sef go follow you talk we go find solution for the matter.

terrorist group Ansaru and uh, the commander Mahmoud Usman wey don collect 50 years 15 years in prison for plenty plenty accusation and still waiting to hear for the other 31 charges wey government put for im head to the yaga wey dey happen between Dangote group their refinery most especially and

to dey neutral for di way be sey e dey talk things dem and na di oga patapata on top di media house for inside Christched here dat na Kolawole Omoniyi. My oga at di top good morning sir. Good morning princess. Sir you look sharp. Even you no bad. Your sharpness is sharpening.

dem do illegal mining, dem dey responsible for jail break, dem dey responsible for some insecurity matter and dem be members of Ansaru terrorist terrorist group wey government don already ban for a long time. So just no do no do the next thing ah Justice Emeka Nwite just drop judgement be like say the man hot yesterday because he drop judgement up and down. So the one now wey drop say this guy now for the fact say he use him mouth gree him guilty illegal mining wey he say dey get money to fund of the bad things dem wey e dey do, e don give am fifteen years in prison and come say make e remain for hand of DSS pending when dem go do the determining of case of the other thirty one charges wey dey im head. Wetin we get to talk about dat? Yeah, na good development anyway and um one of the reasons why e dey good be say we dey always complain about how dem dey manage our judicial sector, how dem dey manage prosecution in Nigeria how e dey always dey delayed. And one of the frustration wey dey make am dey delayed na when the person wey dem carry enter court say layi I no guilty. You understand? That one e dey hard them to quickly prosecute. But when you do your due diligence, wey you know say you don already do the work well, get your evidence, you fit nail this person. as you dey show am, you no get any back up to deny, meaning sey you no catch am here and you manage to escape, you catch am for neck of im hand sey um you no dey go anywhere, na wetin we dey witness because if you check wen dem do de arrest na just May dis year. So between May and September we don already get dat judgement. Fantastic, dis is wetin we be dey talk about base on we talk de other time about helper wey dem dey quickly pass judgement within ten months, e fit land na because of dis kind of situation wey dem don already tender enough evidence against you and you know sey you no fit deny am. So na wetin we be experience wit am be dat and na good move, good move na sey okay dem talk sey you dey do illegal mining, you sey I agree I dey guilty on top. Many other accusation wey dem level against am, e still no gree for dat one. Na de reason why dem talk say okay de one wey you don already admit na wetin law be dey talk about be dis because many Nigerians may be having dis feeling say okay um on top of all dis plenty allegations wey dem put, dem talk say you join terrorism,

use to hold am hold am right now wey dem talk say okay you go need to sit down for prison for fifteen good years. Now de provision wey go de condition wey dem go need to prove further again na to really show evidence sey true true money wey e dey make from dat illegal mining activities so true true na weapons na im dem dey take buy Wen dem dey take buy firearms, dem go need to prove those ones too for dem to be able to say okay, dey will now check de position of de law again, wetin im be dey talk wen dey link you to terrorism. You know sey de offense dey bigger dan dis because if you are not even carry de arms go fight, for you to be part of procurement of arms to go do terrorism, for you to be part of part of um procedure of sey okay

dem get evidence against him say okay commit this offence dem say make him sit down for um fifteen years and other guys too we are still expecting wetin dem go charge against him but we need more of this evidence and I'm hoping again that over thirty charges wey dem level against him dem get enough evidence like this to back it up so that because in the course of um the trial sef you may initially prove oh

trial go linger small than um wetin we dey see right now. Okay, be before we go leave dis tok, wen we dey wen dem dey do di tori yes, I see some part wey dem dey even link both him and dat im second dia accomplice to training in like foreign dem Mali was mentioned, Libya was mentioned sey na dia e go learn some of im dia terrorism training. Wetin dat one mean? Like

but e no stop dis kind of tins to happun due to di challenges here. Even di almighty US dem still dey get issues wit Mexico border here and dia, let alone im wia wey you remember di first administration of Donald Trump, di di wall di vocal part of his um manifesto den, e wan build wall against Mexico, e wan do dis, e wan do dat. So we get porous border. Borders as we cannot di official borders wey we get right now wey pipu dey take enter di country e dey lower dan di legal one wey pipu no wey government um officials security agencies no dey mark e dey more if you check di statistics so if we have dat kind of situation we will still be experiencing dis kind of issues for instance how many pipu don already enter through those porous borders between yesterday and now we don't have di figure So di training of sey okay dem go to so so place to go train na just because of di system wey take accommodate dat kind of situation for dem to really strive. So if dat na di case, you go know sey e e e no dey easy for us to say okay we want to end di battle as we speak right now but na something wey be gradual. How how can you end it? To make sure sey you track dem from di source drag dem from the source. Dem link am say na part of the people wey comot from Boko Haram come jo- join Al Qaeda and stuff like that. So not until when we start getting the big guys among them like this, not those ones that are carry gun in the battlefield, we might not be able to win the war. So if they are, we are getting him right now, him to still get big big guys. How can we get them? You understand? What is their price? Is this something resolvable? At this point wey dem don already create plenty havoc, wetin law bin dey talk how to manage this kind of situation? We need to get more of those ones for us to be able to solve the problem because as we speak right now, so many things

to make sure sey things work and coming back to your initial question how can we achieve this we need to be together I mean countries na African countries to make sure sey whatever strategy that is being put in place in Nigeria na something wey dey fit replicate over there and all of them go agree together

now gats to involve dem come finally do di agreement say so if you wan join oh you are allowed if you no wan join oh all of dem dey alright dem come dey happy say to everytin is alright just for us now to wake up dis morning to hear say e be like say di tin now dey shake say e be like say dat agreement don collapse.

the agreement between dem two on September 9 for DSS office. You get say e don go against am, eh, dem no gree dem make dem carry oil, dem no gree make their members carry oil. E just come out just dey complain say within 48 hours, Dan Tata order drivers to comot Lupeng sticker from their motor and say forcefully enter the refinery against di union loading procedures come mention how di Dan Carter dem say e dey fly helicopter dey make sure say wetin dem suppose do na im dem dey do um how e take call um federal government all dis one na accusation oh say dem call federal government to send dia navy pipu to go dia dey no go dey stop dia work wey dem suppose dey do dia di para come too much and di kuma Dangote no look two times im sef don give answer but do you think say Dupeng is just being problematic No, I no really think say dem dey problematic because when you have two parties that are having issues with each other, Yeah. they always talk am say both of them must be able to agree for them to solve that problem. And because of that agreement, there will be negotiation on wetin you go do, wetin you go drop, wetin I go hold. meaning oyinbo dey call am sey dem go need to shift ground, you no go talk sey na by fire by force, na dis thing na im I want and nothing go fit um change am. Now above all if you have an agreement even though you fit claim sey no be law, e no dey binding but for you to know sey you already agree sey crisis dey, dem don report una sey dem no want make you join, make your pipu join

Then it means it pleases you and your organization or whoever represented Dangote for you to agree say una don sign the MOU. Now come against it, no to sit down well. We will appreciate wetin Dangote bin dey do, creating more opportunities for Nigerians. We talk about okay, 60,000 direct beneficiary from these 4,000 trucks.

So if you now say, oh, now the bank, come clear, waiting the options where they are available. How now want take manage am? But in the situation, shortly, maybe like 48 hours after I sign MOU, you come say make them go comot sticker, make them go dey forcefully operate, e no too sit down well.

maybe your organization talk say okay you no belong to union but you know the benefit of belonging to union apart from all this fight or strike or whatever so many other benefit that are to union and don't let us deceive ourselves the moment private organization know say nobody dey fight for you you no get anything they can impose whatever and you just either take it or you leave it so to those drivers now

dey vex sey dem comot your sticker, somebody talk sey na de owo loading, na de money for loading wey dem suppose collect na im dem dey pack, like they are being selfish here about dis matter and in de end na Nigerians. But have you seen any of those story talking about loading money? Dem sey sey dem block um sey dem block their loading where dem dey put their, dem dem even sey make dem go carry towing truck to come comot all of their own motor wey dem use to take block the place of where dem dey load so dat e no like dem say make dem comot their sticker make dem put their own card dey play and everything so dat dat is the thing is Nupeng really over doing because if you check out for social media some comment dem dey feel sey Nupeng dey over do Nupeng no dey do the right thing and um there there are somethings that that need punishment and why is government for government na for their own side dey sey dem never fit work VUC sey dem never get any complain but NLC sey

your motor block the entire road make nobody pass you can't enforce it by yourself even when the provision of your call the the the provision of um your establishment or the act wey establish you or the rules and regulation of orga organisation talk wetin you go need to do it's just for you to tell that before court see the situation here

I think we should go and seek for court Ehen, interpretation because it's waiting for all this back and forth Africa. wey dem be dey do because the move wey dem make to go block that place e no dey there no there's no any provision that will say okay if this thing happen o na blockage na im be the next thing and na you must do the enforcement no we are living in a we should be able to live in an ideal society that will respect rule of law and procedure So now they don't say if anything no happen say on September 15,

dey should find a way of shitting ground how dem wan take manage this situation. This a mature union no be small union o be no peng Dangote too is not a small organization dey should be able to manage it together no be dey say o dem na Dangote causing jantata na him dey cause this katakata e dey do this e dey do that dey should be able to call each other together and find a way of managing it federal government intervened e be like say e no too sit down well

in every single item you are buying in the market, the moment transportation jack up like this, you will feel it nationwide. But, but as we dey close now, just in like a minute or two, Dangote on your own side, the group don't come out and come talk say, wetin the come dey talk no be true. They mention am say it is voluntary to join union, it is not compulsory. Did anybody actually really even see the form or say

the month that same your salary for that month Na the only thing wey dey go is your last pay wey you go get. no Because they any will make benefit, sure no say severance. you are not a full staff. They will make sure say like 95% of their workers are casual workers. Another ILO, ILO condition, if you are not a full staff, Yeah. you don't en- enjoy all those benefits.

dey maltreat dem anyhow you can just work finish working today the following day you resume dey say you no get work again nobody will fight on on your on your behalf so if dangote is saying is not compulsory is voluntary they should also not make it compulsory for their workers not to Not to join join. union Bam.

we never even celebrate that one finish na him in the evening yesterday though there's been a little clarification but in the evening yesterday they just come say the breaking news court don stop INEC from to recognize the mark led um ADC but more talk come come out now say actually the same justice Emeka Nwite na him tell them say make them show say oga David mark oga Aregbesola the present leader they should come to court on Monday September fifteen

I been see this thing for front and I been tell you when people been they including you been ask me say you they sure say these people really get the ginger then get the strength to really have that kind of a capacity to say they be strong opposition. I say we go need to check so many things we go still day for front before we go achieve them.

if dem no mean battle, it will shock you say even ruling party fit go dey in- instigate them, dey sponsor them to go do battle against them. And that is what we are seeing right now because whatever claim those guys are making right now, say you guys cannot just come suddenly and take over. Dem Then get get their own. then get then Yeah. get then get point.

you will check the caliber of people People wey wey dey join the party we no even dey see eventually them again na now. former former there is no single person wey don join that party now Wey fresh. wey be Wey big make weight among the people wey dey parade the party wey former no dey attached to their title former so so so former this former that or maybe senator so so so wey don already wey dem don already sack for being a senator and what have you so if you check that one too apc then you see more of new uh, governors wey go join the party. Yeah. We never see a single governor as you speak right now wey join this AGC. No hope, yes, so e no suppose be because in an ideal situation we say a governor get only one vote but in the context of Nigerian politics the so-called structure will still mm. come to play. So based on that, you know, say they still never get any serious uh, people like that. Then apart from that,

and for the fact sey even the other opposition too, they still dey find a way of penetrate anybody wey want to dey raise shoulder. I mean the PDP side now, the Wike factor and many of dos things like dat. E no the cloud no dey clear for front sey ADC really get dat ginger to be the main opposition sincerely speaking because many Nigerians are convinced sey um we can't continue recycling some of des guys.

So based on that, if by now they've not been able to put their house in order, another factor that I told you is if they can survive primary election, Election. they never even start the primary move right now. You don't see the situation. So Mhm. it, it get as it dey. Mm. All right, so as we dey part dey go, Oga Jonathan and Oga Obi bin do meeting. Thirty seconds.

in Naija for Christ Pedal Radio and Television. Not forget say on top all of our social media handles, we dey X, we dey Instagram, we dey Facebook, we dey YouTube, and we dey TikTok at Christ Pedal Radio TV. Yes,